سلاو خوێنکارانی خۆشەویست من دکتۆر چۆمان علاادین لە پرسای تۆماری گشتی زانکۆی سلێمانی حەزم کرد ئەمڕۆ چەند ڕوونکردنەوەیەک سەبارەت بە ڕێنمایی و مەرجی وەرگرتنی ساڵی هەهدەتان بۆ ڕوومکەمە و جوابی چەند پرسیارێک کە لەلاتان گرنگە بۆتان ڕووکەمەوە

سیستەمی ڕاستەخۆی بەکاری هێنێ واتە خوێندکار ئەچێتە ئەو کۆلێج و ئەو بەشەی کە ئارەزویەتی ناو تۆمار ئەکات و چاوەڕێی تاقیکردنەوەکە لە پانزەی هەشتەوە ئەم پرۆسەیە دەسی پێکردووە و بەردەوا بێت تا هەفتەی یەکەمی مانگین شێوازی پێشکەشکردن پێشتر فۆرم بوو بەڵام بۆ ئەمساڵی خوێندن تەنها ناونووسینە ناوتۆمارکردنە لە لیستێکا لە تۆماری کۆلێجەکان ناو تۆمارەکەن کە بریتە ناوی چواریان و ژمارەی تاقیکردنەوەکان کە کۆدی تاقیکردنەوەی پێوترێ کۆنمریان خولی دەرچوونیان خوێندنگاکەیان چەند زانەرێکی لێوەرەگیرێ و هەروەها سەر بە چ پارێزگایەکن لەگەڵ ژماری تەلەفۆن کە گرنگە تیا تۆمارکرابێ واتە خوێندکار پێویستی بە دووشتی گرنگ هەیە کە بریتە لە کارتی تاقیکردنەوەکەی کە کۆدی تاقیکردنەوەی لەسرە لەگەڵ پشگیریەکیان بڕوانامەیەکی ئامادەیەکی کە پێی بێ بزانین کۆنمرەکەی چەند نەخێت تا ئەم دەقەیە بە پارە نیە تەنها ناو تۆمە فۆرم نییە وەکو باسم کرد تەنها ناو نووسینە ناو تۆمارک بە پێ ڕێنمایی وزاردی خوێندنی باڵا کە لە بۆ وەرگیران و مەرجی وەرگرتنەکانە تایەتی بریتە لەوەی کە بۆ چەند بەشێک و چەند کۆلێجێک و چەند زانکۆیکش بۆی هەیە پێشکەشی بکە بەڵام لە زانکۆی خۆمان بۆ کۆلێجێک ئەتوانێت سێ بەش داواکاری بنووسێ عیناو بنووسێ بۆ تاقیکردنەوەی داهاتوو کە لەمانی نوێ ئەکرێ ئەو سێ بەشە لە دەتوانین لە کۆلێجێکی تر و لە زانکۆیکی تر هەمان شت ناو تۆمارکە لە زانکۆ حکوومیەکانە بەڵام ئەوە حەزەکەم ڕوومکەمەوە کە خوێندکار تاقیکردنەوە تا ئێستا دیاریکراون یە لەوانەیە هەمان تاقیکردنەوە لە هەمان ڕۆژەوی دوو کۆلێج یانی دوو بەش یانی دوو زانکۆ لە هەمان ڕۆژەوە کاتە خوێندکار خۆی با بڵین بەر ئارزی خوێچە یەکێ لە تاقیکردنەوەکان ئەنجامەدا بڵێ لە شێوازی وەرگرتنا پارێزگا دەوری ئەبێت پارێزگا لە سا بیستی کورسیەکان هەروکو ڕێنمایەکانی پێشوو پێشبرکی لەسەرکرێ بەڵام ئەتوانێت لە شارێکی تر پێشکەشکە بەڵام بەشی ناخۆی ناویرتێ یعنی ئەبێ خوێندکار بەرچاوڕون بێ ئەگەر چێتە شارێکی تر بەش سیستەمی ڕاستەوخۆی ناوی نووسی ناوی تۆمار کرد چوو تاقیکردنەوەکەش بەشدار بوتیە و ناوی دەرچوو لەوێ بەشی ناوخۆی نایرێتێ هەموو زانکۆیەک سا بیستی یان هەموو بەش و کۆلێجێک لە سا بیستی خوێندکارانی دەرەوەی پارێزگای خۆی وەرەگرێ کورسی بۆ دیاری ئەکرێ لە دەروی پارێزگای خۆی بەڵام بۆ ساڵی ئایندە بەشی ناوخۆی نایرێتی ئەگەر خوێندکارێک لە شارێکی تر هاات بۆ شاری سلێمانی بۆ زانکۆی سلێمانی سا بیستەکەی وناوی وەرگیرە بەشی ناوخۆی نایرێت ینی با خوێندکار بچێتە نزیک شوێن نیشتە جەونیان لە شاری نیشتە جێبوونی پێشکەش بکە بچێتە پێشبرکیەوە باشترە و ئەگەر ویستیشی لە شارەکەی تر ئەوە بەشی ناوخۆی نایرێتێ لە کۆتاییدا هیوای سەرکەوتن بۆ خوێندکارانی ئامادی خوازین کە هیواخوازین بە ویست و خواستی خۆیان لە زانکۆ و پەیمانەکان وەربگیرێن و زۆر سپاسی گروپی خۆبەخشی جوینت ئاز دەکەم کە ئەم دەرفەدەیین کە چەند ڕێنمایەک و چەند ڕوونکردنەوەیەک بەخشین بە جەنابتان.